Darn o laswellt arsenetig, detholiad o lyfr Erchwyn gan Say Shonagon a cyfieithiad gan Elin ap Hywel. Pethau sy'n edrych yn waeth wrth olau'r tân. Sidan lliw fiolet a phatrwm iddo. Blodau'r Wstaria. Mae popeth o'r lliw yma yn edrych yn waeth wrth olau'r tân. Mae lliw y sgarlat yn edrych yn well wrth olau'r lloer. Pethau sy'n edrych yn hardd, ond sy'n hyll y tu mewn. Sgriniau gyda lluniau Tsieineaidd arnyn nhw. Wal wedi gwal glan gwyngalchu. Bwyd wedi ei bentyrru ar blât. Talcen tŷ wedi ei wneud o risgl pren cyp. Pres. Puteiniaid Kojiri. Pethau sy'n ennyn hiraeth. Sbrigyn o aoi wedi sychu. Pethau bydd plant yn eu defnyddio wrth chwarae gyda doliau. Dod ar draws darn bach o ddefnydd lliw lafant neu liw grawnwin wedi blygu rhwng cloriau llyfr. Ar ddiwrnod glawog, pan mae'n amser yn pwyso'n drwm ar lefft, chwilio am hen lythyr oedd yn golygu'r byd i chi pan gawsoch chi e gyntaf. Ffan haf y llynedd. Pynciau barddonol. Y brif ddinas. Gwinwydden Kudzu Cleddyflys, ceffylau, cenllysg. Pethau sy'n ennyn teimlad annifyr. Mam mynach sydd wedi mynnu, my, mynd ar encil deuddeng mlynedd yn y mynyddoedd. Y gweision sy'n mynd gyda'i meistri ar ymweliad i rywle dieithr ar noson dywyll. Er mwyn osgoi cael ei gweld, Dydyn nhw ddim yn cynnau tân, ond yn eistedd yno yn un rhes, gan ddisgwyl yn anesmwyth yn y tywyllwch i'w meistr ddod yn ôl. Rhoi rhywbeth sy'n werthfawr gennych i forwyn nad ydych chi'n ei adnabod nac yn ymddiheuried ynddi eto, i'w roi i rywun arall. A hithau'n hwyr yn dychwelyd. Gweld plentyn sy'n rhy ifanc i fedru siarad eto yn taflu ei ben yn ôl a beichio llefain, ac yn gwrthod gadael i unrhyw un ei gofleidio na'i gysuro. Mae'r haf yn adeg perffaith i gynnal oed ddirgel gyda'ch cariad. Mae'r nosweithiau mor hynod o fyr nes fod y wawr yn torri cyn i chi sydyn gysgu. Mae pob dim wedi ei adael yn llydan agored drwy'r nos, ac mae teimlad cleiaf hyfryd i'r olygfa bell. Mae gan y cariadon bethau i'w dweud wrth ei gilydd o hyd. Wrth iddyn nhw eistedd yno yn sibrwd geiriau serchus wrth ei gilydd, mae crawg sydyn Brant yn hedfan heibio, yn codi teimlad o banig. Oes rhywun wedi ei gweld? Eiliad hyfryd. Eiliad hyfryd arall yn y gaeaf ar noswaith pan mae'n rhewi'n gorn. Dych chi'n gorwedd yno yn gwrando, wedi chlapio am dân yn eich cwrlid, ac mae sŵn cloch y deml yn dechrau canu yn ddwfn ac fel petai o bell, fel pe bai'n dod o rywle dan ddaear. Ar ffordd y bydd ceiliog yn dechrau canu gyda'i gig o dan ei adain i ddechrau. Rhyw grawcian aneglur, dwfn, sy'n dod o hir bell. Ond wrth iddi wawrio, daw ei grawc fel petai nes ato. Mae hynny'n hefyd o hyfryd.